Eyó edó agbe ŋdi ŋdɔ efi ne mesiame afisiafi nele akpene ɣeyiɣi ya ye mega da akpe ne miaƒe nya se to ke nyɔnyɔvi aɖe koe va na ma adze agba amɛ kple miawo hã ne mia le afɔ ɖe miaɖokuiwo ŋtsi akpe le mawu subɔsubɔ me eyó yinye be gbã nenye be nele afiaɖe Nèzo mɔ yi afi aɖee nèkpɔ be afi ya yelea, gbe yi ke wodona le afi ma menye gbedo, egbemadolae enye o. Mitsɔe kɔ be nèle China. Eyi nèle China, ètro megbe le afi yi ke gbegbɔ, egbebubugblɔlawo le. Le wò megbetɔtrɔ me ko kaka nàse ɖa kɔ abe ʋevi ene koe ko nèse ame aɖe do ʋegbe le megbe o. Evo kekli ma alo nyɔnyɔ ma ke va nyɔnyɔ ge le mewòɔ, nàtro megbe zi ɖeka be yeakpɔ be ame kee nya ma gblɔ ma kple dzidzɔ ma ye ƒe nya ma dzi magblɔ. Egbegbɔgblɔ yi ke Mawu de mía ŋua, mexɔe se be enye e dzeside aɖe wòkɔ na mí. kple susu be mía kple ya Mawu míate aɖo dze alo aɖe nume ne mía nɔewo alo ne nane menye be aɖe nume ne mía nɔewo o, ne nane hiã mía, ne míeƒo nu nɛ to gbe ma dzi la, ase mía ŋkɔ kaba elabe mekpɔm abe egbe ɖe sia ɖea, eh, ŋunana wònye ye egbe ɖe sia ɖe Mawu ŋutɔ ye nye mazev gbe le afia Mawu ŋutɔ ye nye agent ne gbe ɖe sia ɖe egbe gbɔgblɔ ɖe sia ɖe ta nenye be egbe yi ke Mawu de ŋu o mena si xɔxɔe o ye wòzu be nakplɔ me bubu ƒe gbe ɖo akɔ nu eŋu ƒom ne Mawu ya mekpɔm be edze amedzro enye amedzro le eh, aƒe ma me ɖo kura, be aƒe, aƒe aɖe me ne yi, ye eh, medzesi ame aɖeke le afi ma o. Amedzroe nenye. Eh, nenye be aƒea me tɔ ŋua ma, wo ɖokuiwo gbɔ kpɔ gbegbe hafi akpɔ gbɔ o. Ta nenye be nele subɔsubɔ me, alo enuƒoƒo kple Mawu me, ye thank you God adzi yim, thank you God, eh, thank you God, alo egbe bubu kɔm kɔ akpedada wɔm ne Mawue. Nenye be Mawu Mewò gbedodoɖa sem wòló wòazu be wòakpó egbe yi ke gblɔm mí nèle nɛa wòakpó gbe ma gblɔlawo gbɔ gbã afi ayi gbe wo kpɔƒe ɖi. Ke mele megbea, ke etsi megbe akpe video ya dzi ge vie ye magblɔ be, ɛɛ, nenemae mekpɔ mí ma be evo klikli ɖe Mawu ŋuti le wò gbegbɔgblɔ me. Nenye be nèƒo nu na Mawua, Mawu akli vo ɖe ŋuwò be, O, Yehowa, ènya ema megblɔ na wò nyitsɔ, eya ta ko mègava ɖo be be ma aɖo ŋku edzi nu o. Ao, vinye, mègavɔ̃ o. Nye ŋku le dziwò. Ao, ɖe xexea awɔ mawɔnuwo ɖe? Ekpɔe ɖa ɖi, eŋɔlie nye ya mewɔ nu. Egbegbɔgblɔ ma nana wò kple Mawu domi. Nenye be nèmena nèbia Mawu ye to gbe bubu gbɔgblɔ me ye wòzu be egbemagblɔlawo hã ŋu biama Mawua, nye ame kpɔe be, Mawu aɖo ŋu na wo gbã. Nyemenye naneke tso eh, football ƒoƒo ŋu gake makɔ yɔ example be meka ɖe edzi be nenye be nèdo eh, jersey yi ke football ƒolawo dona, nenye be nèdo jersey bubua, màte ŋu amix team bubu aƒo bɔl kpli o. Alo ne èle team bubu me ne do jersey bubua, eh, màte ŋua, ne yi ɖe akpa ma, Kokoko wotrɔ gayi ɖe mia tɔ gbɔ be oh wa afi yo hiame nanɔ enye yi. Ekpɔe ɖa ɖi abe wobe dressing room nye meka dzi be ame bubu ate tso team bubu ma va ge ɖe ame bubu ƒe dressing room nene ma o. Ɖoɖowo li. Mekpɔ me nenemae egbe gbɔgblɔ hã ƒe enya li ema egbe ɖe sia ɖe Mawu de mia ŋua enye kadodo aɖe le mia kple Mawu dome kple susu be Nenye be míeƒo nu nɛ to xema dzia, eƒo klikli ma natsoe ɖe mía ŋu. Kpɔ ɖokuiwò kɔ abe nu bia Mawu to ame bubu ƒe gbe me. Gake la nɛ ma efli ya ke ame yiwo ke nu biam le afi ma wo sugbɔ. Ye woawo neva yi dze amedzro afi ma emegbe nɔ ge. Evɔ Mawu ma ke nye Mawu ma ke eɖo kplɔla ɖe afi bubu. Ye ŋutɔ nye agent le afi ma dzɔdzɔm be yease ʋegbe. Gake ewɔ abe nu meŋegbetɔ aɖeke hiãm o. Enu ŋegbetɔ hiãm ɖo gake ŋka? Eva yi ame bubu ƒe gbe gblɔm. Leke wògafia si nam? Nyemeka ɖe edzi be ese ge o. Nenye be wòsi hã, nyemeka ɖe edzi be dɔmemewo gbɔ kpɔ ge vɔ hafi ayi ɖe gbɔwò kpɔƒe. Ta mekuku ɖem be nenye be nèle wò ʋaʋla ƒe ɖee, Wò ɖeka kple Mawu ƒe dominya ɖe? Gblɔe nɛ le wò degbe me, egbe yi ke wòde ŋuwòa, dze agbana gblɔe to egbe ma dzi nɛ. Meka ɖe edzi be asi kaba alo akli vo ɖe ŋuwò kaba. Abe example me mewɔ va yi ene le ŋukekli ƒe nya me megblɔ va yi. Ta mekuku ɖem na mí be nenye be míele mía ɖokuiwo si alo míele míaƒe ɣaɣlawo ƒe ye míado gbe ɖa na Mawu yi ke míenya, Yehowa ƒe Mawua, nyeme nyemenye ŋkɔ ke fia ŋkɔ ɖeko va sugbɔ fũu gake Mawu gã ye nye eh, mía ʋawo ŋkɔ yi ke míenya Mawu ta nenye be na aƒo nu ne Mawu to egbe yi ke wòna wò ŋua meka ɖe edzi be akli vo ɖe ŋuwò ne le wò wò wò ɣaɣlaƒea o ɖu dze ne Yehowa o Mawu ao ɖi o egba ŋuya ne ga ŋua ga nyo lo wòavivi nu Edze ŋunye ale gbegbe, ke boŋ makpe dam na wò. Ne ègblɔ gbe ma nɛ tso wò dzi ememea, avivi Yehowa ŋu, adze ŋu be gbe ya ye de asi na wòa? Enu ƒom to edzi na ye. Ye e, ene vɛ egbe bubu dom anyi be aka ɖe edzi be Yehowa a ne nye Mawu nye toku ɖe. Ye wòzu be eyi wòto ɖom o, eŋe gbea sem ŋuu ye wònya trɔ mo ɖa le gbɔwò wogatrɔ ɖe afi wò bukɔ. Eku to le gbɔwò le ŋegbea me. Yi fiaa efɛse yevugbetɔwo alo egbe bubu gblɔla tɔwo ye wɔwɔe le egbe bubu gblɔm me alo e, e, I don't know. It's a whole lot. Ta meɖe kuku enya yi gblɔm mele kpuie koe nye be mídze agba mía mí ne míle míaƒe aɣlawo ƒe alo afiwo ke míanɔ. Ne le sɔlime le afi aɖe alo ne le e, e, gathering aɖe alo ƒuƒoƒo aɖe me ye wodo ʋe ha ɖe akpɔ le ne glinae. Ekpɔ le yi ke ne glinae. Nenema tututue mexɔe se be nenye be nàdo ʋegbe akɔ aƒo nu kple Mawua, Mawu Yehowa nagli ɖe ŋuwò nenema, aɖo nya ŋuti na wo kaba. Video ya nyemedi be nedzidzi o, gake meka ɖe edzi be enya yi ke medi be maɖe afia, mide asi xɔxɔ míaƒe ʋe, eʋe, eʋegbea ŋua, meka ɖe edzi be miase gɔme nam. To Yehowa subɔsubɔ hã me alo Mawu subɔsubɔ me Mexɔe se be nenye be nàkɔe ɖo ɖokuiwò dzi be yeaƒo nu kple Mawu tso yeƒe dzi me ɖe yewo degbe me, menye be thank you lɔ me Yehowa ɖe mese yevugbe o lo, gake yevuawo hã wotɔ li, ame yiwo ke yevugbea doma alo ame yiwo wodzi ɖe afi ma, woawo hã wobiabiam Menye be ɖe mese yevugbe o, gake ekadodo yi ke le wò kpli domea, ekadodo yi ke wòda ɖe wò kpli domea enye gbe ya wòde ŋu. Ta meka ɖe edzi be nenye be nègblɔ hello nɛ, nɔmbawo, telefon nɔmba, ne ate tso fiya nenye be nèbe yeaƒo nu ne ame aɖe anɔ ava nɔ ame bubu yɔma, ne yɔ ame bubu ƒe nɔmba ko nàse. Gake nɔmba yi ke amea kɔ na wò nye eƒe nɔmba, ya dzie nèyɔ ge ato efi ake ɖe eŋu. Na ɣeyiɣi ƒe evelia yɔ ma. Ne le evelia gbɔ hã, taflatse awɔ abe nu yiwo ke dzi yim afi ma ɖe woŋu ɖo hafi abe yewoaɖo to nya yi ke nèbe yeagblɔ alo alo yewo evelia mayɔ ma kura amekeke ge ɖe eŋu o. Ta nenye be nèyɔ ma, Mawu direct to míaƒe gbe yi ke wòde mía ŋugbe xɔasi yi ke nye eƒegbea, Meka ɖe edzi be akli ŋu ɖe eŋu kpuie ko alo edzidzi hã vɔ almost ten minutes video three eight thirty and beyond ta meɖe kuku ne mia ale ŋku ɖe nu ma ŋu. Nyɔnyɔvi aɖe ko nye medzi be made mia me eh, ne eh, miawo ʋe dukɔ mia like ɖe mia nɔnɔewo ŋu. Nenye be nènya ame ne wò dɔ kple Indiatɔwo kpɔ nye gblɔm le atia se gɔme nam kaba elabe Indiatɔwo nenye be wɔme eve wole afia ɖa Miɔ miameve miametɔ mile teƒea ɖeke me ka woƒe degbe ko wodona wo degbe ko wodona enye nuyike te vena dɔme nam gakea ye na be woli ke le afisia afii ke wole wo establish na kaba ekpɔe ɖa ɖi ta meɖe kuku mi dasi xɔxɔ miaƒe degbe nu ye le Yehowa yɔyɔ mea Míeɖe kuku ne le ɣaɣla ƒom gane wogblɔm be, Oh, and Lord, I want to thank you. Ao, ao, xe ma ɖe maɖe wòtsɔe na. Wo hã biabia me, wo hã akpea dam nɛ. Ewò tɔ se ge gbɔ fia se tɔwò. Ke boŋua, ekadodo ma le wo kpli do mia zẽ wò ŋudɔ bene wòaɖe vi ne mía katã alo wòaɖe vi na wò. Akpe, mía katã míwò ŋudɔ be wòaɖe vi na mí. Eme nenyo eh, mia nɔvi fo ya wɔ suetɔ, Mr. Do the right thing, aka ye ma, eh, ma de haya ɖe mia gbɔ ne mia kɔnɔ, eh, mia nɔ niwo lem vivivi. Akpe, eme ne nyo na me shame, akpe kakaka, yo, bye bye.